Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһиини сэргээн истээччилэр уонна көрөөччүлэр! Бу биһиги биэриибит бүгүҥҥү ыалдьыта Саха Республикатын культуратын, инбэлииттэр уопсастыбаларын туйгуна, Саха Республикатын бочуоттаах бэтэрээнэ, улуус бочуоттаах олохтооҕо, Сыана, үлэ бэтэрээнэ, улахан коллекционер Мария Дмитриевна Матаннанова. Дьэ Мария Дмитриевна үтүө сарсыарда буолуохтун. Уонна дьэ бу истиҥ сэһэргэһиигэ сүбэспиккэр биһи махтанарбыт. Онон бүгүҥҥү сэһэргэһиибит үрдээх истиҥник барыаҕа. Уруккуну, эдэр сааһы, биһиги үтүө өйдөбүллэрбитин санаан ааһыахпыт. Дьэ ол курдук бу күннэргэ Саха саха сиригэр комсомольскай ячейкалар тэриллибиттэрэ сүүс сылыгар аналлаах ол чэрчитинэн араас тэрээһиннэр барыта ыытылла тураллар. Мария Дмитриевна бу үрдээх үчүгэй бу биһиги улууспутугар кэлэҥҥин улахан хамсааһын оҥорбут эбиккин. Ону дьэ, хас сааскар хомсомуолга киирбиккиний? Бу он тоҕус сааска эн дьаһалкара астарааҥҥан үлэҕэ киллэрбитин үрдүктүк сыаналанан бу этэргэ дылы улахан удостоверение туппуккун бу уолба нэһилиэгэлбэ дии. Дьону баһаалыста эн бэйэн табаҕаттан төрүттээххин дии. Уонна бу Таатта сиригэр дьэ хайдах тиийэн кэллиҥ?
Бу Таатта иһигэр биһиги тыһыынча тоҕус сүүс биэһинньэ сыллаахха кэлбиппит. Онно паапабытын манна почтаҕа анаабыттара. Ол иһин биһиги Чурапчыттан манна көһөн кэлбиппит. Аан маҥнай куоракка начальнигынан үлэлээбит. Онтон манна кэлэн бараммыт дьэ кини үлэтин саҕалаабыта. Биһи буоллаҕынаттан кыра оҕолор хааллахпыт дии. Биэһэн биир сыллаахха паапабыт командировкаҕа баран баран өлөн туоруур иһи тулайа хаалабыт онтон балаҕаҥҥа үөскээбиппит дьэ ол онтон хаҕаланан биһи тоҕойбут ити паарка таһыгар турар үһүө тибит үрдэ үчүгэйдик эйэлээхтик улаатан билигин бары үөрэхтээх улахан дьон буолбуппут Чэх аны бу диэн үрдээн сүүрдэн ахтан аһардым дии. Оччолорго оттон улахан дьоннор наставник курдук наһаа үчүгэйдик сырдыкка сирдиир дьоннор биллэн туран эйиэхэ бааллар буолуоҕа дии. Дьэ ол дьоннор дьэ баһаалыста ыҥыран ылан эйиэхэ дьэ туох диэбиттэрэй, туох сыалтан эн бу дьэ уолбаҕа тиийэҥҥин үрдээх улахан хамсааһыны оҥордун, хомсомуолга кыс. Онто итиннэ мин маамабын батыһаммын үрдээх эрдэ санитарканан үлэлээбитим, врачкалаабытым даҕаны, санитаркалаабытым даҕаны. Инньэ гынан буоллаҕына ол онно үлэлии сылдьаммын оҕом улаханнык ыалдьан үлэбиттэн уратан кэбиспиттэрэ. Инньэ гынан буоллаҕына үлэтэ суох хаалбыппар ити Прасковья Егоровна уонна Чахова Табунанова уонна Чахова Елена Ивановна буоланнар миигин ыҥыран ыланнар бу Уолбаҕа хабыс саҥа детсад аһаллар онно эн эбиэтисэйинэн барыан дуо диэтилэр Оны хайдах ара маҥабыттан ыйытыам диэти. Онтон тиийэммин 19 эрэ саастаах. 19 эрэ саастаахпын. Онно маамам былланача бар. Биһи оҕону көрүөхпүт. Эн бар үлэлэ. диэтэ. Ону тиийбитим онно биир улахан баайа дьиэ турар, балыыһа уонна аттыгар буоллаҕына саах кыракый туох эрэ фельдшерскай баар. Ол ону маны освободи гынан мин былаан биир нэдиэлэнэн кэлэбин уонна бэйэм үлэһиттэри буламмын он икки үлэһити тэрийэммин үлэлэтэбин диэт. Онно олору сүүмэрдиибин бу Мороон көрөөччүлэр, торбос көрөөччүлэр, сүөһү көрөөччүлэр түөртүү ыамына сылдьаллар. Кыра баҕайы оҕолоохтор. Оҕолоро барытын биһи хомуйаммыт. Отучча түөрдэн чоҕуну көрбүппүтэ. Бычкаайык. Алтайдаахтар иҥин бычкаайыктар суосканнан иҥин эмэ сылдьаллар. Суоска да суох, бытыкка да суох. Дьэ ол ону биһи ону барытын тэрийэммит. Мин үлэһиттэрим наһаа үчүгэй этилэр. Инниэн амын үлэһиттэрбэр наһаа махтанабын уонна тэрийээччи главаларга барыларыгар махтанабын. Итинник. Ити да үчүгэй дьааһыла саады тэрийдин, үлэлэттин. Оны дьэ хас сыл үллээтин буолбаҕа.
Итиннэ мин оччолорго туох ууну кэһэммит игиннэммит түһэн түһэрэр этилэр. От үлэтэ, мас үлэтэ, Чисто барытын биһиги комсомоллар туох баар ити бөҕү-сыыһы санатория өттүнэн бүтүннүү дьаһайан, бүүс-бүтүннүү бэйэбит илиибитинэн рабочайдары кытта кинилэр иллэҥэ суох буолалынна, биһи барытын оҥорор этибит. Уонна детсааты мин круглосу точно оҥорбут. Миңин ама былаана дьонноро аһынаммын оннук үлэлэппитим. Окко Ити ууну кэһэммит хабарҕабытыгар диэри ууну кэһэммит, ити ФАП үлэһиттэрин кытта тэбис-тэҥҥэ үлэлиир этибит. Ол онно наар хоботоҕо сылдьар этим үлэлэр, үлэһиттэрим былаан наар детсадка үлэлииллэр этэ. Инньэнэн ууну кэһэммин атаҕым ыалдьыбыта. Биир сыл кэриҥэ эмтэммитим. Уоннаттан үлэбиттэн босхолонобун. Инньэнэн была Луковцева Любовь үлэлээбитэ. Кини үлэлээбитэ, бүтүн онно булбатах, анаратах баар бэйэтэ олохтоох кыыс. Наһаа үчүгдүк эмиэ тэрийбитэ, оҥорбута. Хайдах мин оҥорбутум курдук оннук же детсадым турбута. Наһаа үчүгдүк үлэлээн. Ото ол үлэлиир кэмнэрбэр иһим биир сибээстэһэ олорор этибит, сылдьар этибит. Мин кэнники кэлэммин Кэлэ сылдьаммын олону балыыһа көрдөрө сылдьаммын дьэти Уйбаана көрсөбүн. Ол Уйбаана көрсөммүн оттон биһи куоракка хаалбытым.
Аа ол ити сылларга оччоҕуна холобура бу сэдэх идея диэн дирижер Харабик диэн билигин буолан музыкальнай училищены оннук бүтэрэллэр. Оччолорго эн үөрэнэн саа культпросветка баар эбит бу отделение Оттон сылга холобура алта уон киһилээх хору туруоруу диэн дигинэн мээнэ чэпчэкилик буолбатах буоллаа дии. Дьону кэпсэтэн оннооттон сылга хомсомуолларын ыччаттар хомсомуолларын буллаа диһэ. Ол иһин барыта иннилэринэ. Ол туһунан баһан сыта кэпсээн аһаатыгыт.
Буоллаана биһи үөрөхпүтүн бүтэрэн бараммыт да онно-манна барар буллахпыт дии. Оны миин буллаана наһаа чэйдик туохха Ити анаабыттар ээ туохха чэ маннык тэрилтэлэргэ үчүгэй байтак чэ ханнык кулуупка бараҕын Гагарин кулуубугар дуу ханна бараҕыный диэн мин буоллаҕына хайдах эрэ Островскай диэн кулуубу талбытым онно тиийбитим буолла хараҕа уоттар кулууптарыгар тиийэн хааллым арай тиийбиппэр Ити киһи туруоскалаах манна кэлэн анньыллаахтыыр, манна кэлэн итиннэ түһээхтиир. Чэ ол оннук дьоннорго киирэммин имэрийэн томоруйан наһаа үчүгэйдик миигин дьиэбэр диэри атаараннар наһаа үчүгэй баянистар, наһаа үчүгэй ырыаһыттар. Туох баар мероприятиеҕа ыһыах буоллун харааһуохтары барытын ханна баҕарар майаннан диэн намынан диэн соскойду сылдьыбыт Икки айдьыгытым айас бэйэм оҕолорум курдук. Инньэнэн итиннэ Ишниянцев иҥин Слепцов иҥин диэн наһаа үчүгэй бэрэссэдээтэллэр үлэлииллэр. Билигин Ишниянцев үлэлии сылдьар. Наһаа үчүгэйдик ахталлар. Үчүгэйдик үлэлээбитим онно. Онно дипломмун туттарбытым. Дипломнары онно туттарбытым. Оттон түүт уна туохха биэскэ. Үчүгэй кайдык туохтаан кэлэн турбуттара. Аа, чэйдэ кыллаабыттара. Оннооҕор онно сыаҥка туруорбуппут хараах уоттарга. Ол онно наһаа чэйдик таххар киирэр туохтарын үчүгэй бэйэтик өйдөөбүттэр. Ити итинтэн саҕаламмыта мин үлэ. Онтон Райсэбэккэ биир инструктор чүөчэ баран хаалбыта беременнэй буолан, ол онно мин эмиэ солбуйа киирбитим. Кини оҕото табыллыбакка Үлэтигэр төттөрү киирбитэ, онно наһаа үчүгэй эмиэ Слепцов вес сарыйыан кимини вес эбитэ буолла. Ол ол ону кытта ити тугунан эмиэ өктөмүнэн, ити тугунан хатаһынан бүтүннүү-бүтүннүү сахалыы билэр буоламмын наһаа үчэйдик инструктаж оччолорго репертуар баалбаар этэ. Ол олору иҥэн тарҕатан наһаа үчэйдик эмиэ үлэлээбитим. Үлэлэргэ араас үлэлэргэ үлэлээбитим. Онтон холобура мин мин эйигин холобура маннык эдьигэхтиктэн билэр буоллаҕым дии. Онно кэлбиппэр буоллаҕына Мария Дмитриевна солбуллубат туох дирижер уонна наһаа күүскэ үлэлииригиттии олох күнү быһа театрга бааллар. Онно буоллаҕына коллективкын наһаа элбэҕэ да оннуттан отто саастаахтар эдэр саас оччолорго indi отто саастаахтар этэ буоллаҕа

Ити туохтан сельхозтехникаттан анараа туохха диэри үс бүтүннүү кулууптарга үүрэ сылдьан үлэлиирэ. Промкулуба, Надеждалааҕы, Галялааҕы кытта барыларын
кытта сельхозтехника иҥин кулууптарыгар барытыгар баран көмөлөһөр эт. Онно да туох наһаа үчүгэй үтүөй дөбү хаалбытый? Ол кэмнэрдэ. Ол кэмнэртэн саамай үчүгэй өйдөбүлүм оттон бу прум клуба. Өттө оннос кэлээт даҕаны ол онно сылдьаммын син биир ити Макара Костаны кытта Афанасий Попов бар этэ. Ол эмиэ наһаа үчүгэй баянистаан бэйи бары эмиэ уонна наһаа үчүгэй лектордаах этибит Баһылай Харлампьевич Баһылай барыта Андросов, Андросов уонна ким барыта Винокуров эмиэ итилэри кытта биһилиэттердэри кытта эмиэ Константин Максимовы кытта дьэ ити харбалааҕынан ити уолбаннан эмиэ бараммыт концертээн ити тугунан лекция ааҕан комсомол тугун үлэлээн хамсаан дьэ бурдук эрбииннэн эрбээн маспытын бүтүннүү дьаһайан бары бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһөр этибит. Наһаа үчүгэй оҕолордоох этим эмиэ фрумкомбинатка кыһыл муннук оҥостубуппут. Онно тиийэн ити бронирывателим билигин да бар. Ол онно таҕанча турар. Пластинка бөҕөнү тыаһатар этим, лекция бөҕөтүн ааҕар этим. Уонна консервэ туруор этим. Мин биир итинник. Манна дьиэҕэ ынахтаах этим, оҕолордоох этим, оҕолорум, оҕонньорум наһаа көмөлөөр этилэр. Оттон билигин да сүөһүлээх буллаан дии. Билигин да сүөһүлээх.
Биһиги дьөттөрө буолан эрэр этэ биир уолум иппэ. Оның холобура. Те билигин те төрөппүт оҕолоргут киирдэхэси та билигин оҕолорун тапталларынан сиэннэрин мүрүлэрин көтүлөрүнэн

Билигин холобура киһи барыта дьэ бу куула түөлбэтэ буоллаа дии. Куула түөлбэтигэр дьэ төһө хаамалларый? Хаамаллар, скандинавиялыыллар да. Онно Мария Дмитриевна кыттыһаҕын дуо? Мария Дмитриевна манна дьиэтигэр олорон сүүрэрэ-көтөрө элбэх. Наар оҕолорбун отто сүөһүлэрин көрөлөрүгэр ол сүөһү ас Онтуката-мантыката дьиэ үлэтэ барыы-кэлии. Уонна таххаммын мин хаамабын. Дьиэм таһыгар ити таһынан итинэн өлөбүтэр дэриэбинэҕэ баран хааман ылабын. Эн бир вечное движение. Аннык ол этэллэр дии киһи туох хаамыан, хамсаныан, иҥсэниэн. Ону да биллэн туран туох сүрүн сүрүн доруобуйа ас буоллаҕа дии. Оннук. Эн үйэн тухары туохтаахан бэйэҕин өйдүөххүт тыла сүөһүнү иитэҕин билигин даҕаны дьэ ити эйиэхэ үүт аҕалан биэрдилэр онно мантан сеп эмиэ сүөгэйинэн күччэҕинэн олорор биллэн туран киһи дробиятын наһаа харыстыыр оннуттан биллэн туран киһи үйэтин доһотатылаа дии чоттон уонна бу көрөбүт тии бу Бу памятка члену буола кыасыам диэн манна былаана взлоспут биир солкуобай да итинтэ хаалларбыт ээ биир солкуобай оо олох биһи манна сэкиртээрдии илдьибиппит өссө Потапов Колялыын икки манна ытык күөлгэ сатыы кэлэммит дьэ баартыйа мунньаа буолла даҕаны сатыы кэлэр этэ алта уон биэс сыллаахха манна үлэбэр барар буолбаҕа нар сатыы сылдьыбыт Үчүгэй. Тымныы буоллун, манна кэлэбин, түөрт чааска сырда турабын, тоҕус чааска үлэҕэр баар буолуохтаах. Олох туохтааҕа этэ. Инньэ диэтэхпинэ, билигин итэҕэйэр гет туһуоҕа дуу. Кыдьар эт. Кыдьы кыдьар этим. Массыына ити Ким этэй Баһылай баар этэ биһи таспытыгар аатырар үчүгэй горючее иин таһар Игнатьев Баһылай уонна баран Макаров Ганя бар этэ бисэпиэтинэн иин баран истэхпинэ массыынаны тохтотоллор оох барбаппын дии диибин ардах буоллун хаар буоллун дэ бисэпиэппин ыраастыы ыраастыыбын онон барабын или сатыы боллоҕуна Кыһын бүтүннүү кырыа баҕайы буолабын, им-биир тиийэбин. Тиийэлин онно Түшев Мария Дмитриевна наһаа үчүгэй сэһэргэстибит уонна биллэн туран бачча кэлэн бараммыт так самый сүргүүр киһибит, ытыгылыыр киһибит, өрүү кэлэҥин биһиэхэ ырыа ыллаан биһигим онто манньыйабыт, астынабыт уонна хомсомуолбут туһунан

Сira Мария Дмитриевна өссө даҕаны маннык ыллыы, туойа, үөрэ-көтө дьоҥҥун сэргэҕин үөрдэ сырыттыыра алҕыырбыт, ыалдьыма, чугас дьонун, оҕолорун, сиэннэрин үөрэллэринэн өрүү дьэ маннык наһаа үчүгэй мичилийэ, үөрэ-көтө сырыттыыбыт. Онуттан доруобай эрэ бу.